Settembru, ix-xahar li lil dawk kollha li jħobbu l-istaġun tas-sajf iġibilhom kemm xejn swied il-qalb. Insomma anki 'l dawk li jkollhom is-sajf kollu bil-vakanzi, Is-Settembru jġibilhom naqra swied il-qalb għax issa jfisser li ħa jerġgħu jidħlu fir-rutina tal-ħarifa u tax-xitwa. Dawk li jħobbu l-ħarifa u x-xitwa bħalissa jibdew iferfru denbhom għax ovvjament qegħdin jorsqu fil-viċin il-ġranet li tant iħobbu. Dan ix-xahar niċċelebraw żewġ festi, fit-tmienja ta' Settembru u l-21 ta' Settembru. U dan ix-xahar il-Malti jgħid f'tal-Vitorja il-baħar jitla' fl-għolja. Dan ifisser li fil-Vitorja l-baħar jerġa' jibda jitqalleb u jaf iġib miegħu mowġ kbar. Qed insemmu l-baħar, qed insemmu l-Vitorja, ma nistgħux ma nsemmux ir-regatta, it-teġrija tradizzjonali li ssir fil-Port il-Kbir. Kontu tafu li d-dgħajjes tar-regatta jiżnuhom kemm qabel tibda t-tellieqa kif ukoll wara li tispiċċa t-tellieqa? U jekk trid tgawdi veduti tajbin u tara t-tiġrijiet kollha, it-tlielaq kollha tar-regatta trid tkun fil-Port il-Kbir. jew in-naħa ta' Tlett Ibliet, jew inkella n-naħa tal-Belt Valletta. Insomma, daqshekk fuq ir-regatta, issa l-ħin biex immorru nsegwu, insibu, bajja speċjali oħra. Tlaqna! Inkomplu nesploraw aktar irkejjen tal-hawn. sbieħ li għandna f'pajjiżna. Illum, ħa noħodkom bajja oħra fit-Tramuntana ta' Malta, il-Bajja tal-Imġiebaħ, li xi kultant tiġi referuta wkoll bħala l-Bajja ta' Selmun. Il-Bajja tal-Imġiebaħ hija bajja għal dawk kollha li jħobbu jesploraw postijiet naturali u illum waqt dan il-filmat jien ser nirrakkontalkom u ntikom ir-raġunijiet għaliex din il-bajja hija waħda mill-bajjiet favoriti tiegħi. Fejn id-daħla għal din il-bajja insibu l-Palazz ta' Selmun. Jekk tkun f'dawn l-akwati żgur li għandek tieqaf ftit minuti u tammira l-majestożità ta' dan il-palazz, palazz mill-isbaħ, li nbena fi żmien is-seklu tmintax. Meta tiddeċiedi li ħa tqatta' ħin l-imġieba prepara ruħek għal xeni mill-isbaħ. kemm tal-baħar u anke tal-madwar, xenarju naturali li mhux minsus mill-ebda żvilupp. Bajja mdawra bl-irdumijiet sbieħ. L-Imġiebaħ hija bajja veru kwieta u imwarrba. Hawnhekk m'intix ser issib folol kbar ta' nies u għalhekk huwa post ideali biex tirrilassa u sserraħ il-menti ta' moħħok mill-ħajja mgħaġġla ta' kuljum. Għal min iħobb jimxi, l-Imġiebaħ isib ħafna passaġġi fejn tista' tmur tippassiġġa u tqatta' mumenti sbieħ Viċin lin-natura. Waħda mill-iktar affarijiet għal qalbi fl-Imġiebah hija l-mod naturali ta' kif din il-bajja ittik id-dell. Man-naħa tax-xellug tagħha tipprovdi d-dell naturali provdut mill-formazzjonijiet tal-blat. U għal dawk kollha li għandhom klieb fil-familja, l-Imġiebah hija bajja oħra li tistgħu tgawduha mal-pet tagħkom. Hawnhekk, Il-kelb tiegħek ikollu l-opportunità li jiddeverti, jgħum u anke jagħmel ħbieb. Importanti li tieħdu magħkom ilma frisk, kemm għalikom kif ukoll għall-klieb tagħkom, biex tkunu tistgħu tikkunsmawh matul il-ġurnata għax biex tidħol f'din il-bajja għandkom triq pjuttost twila u ħwienet fil-viċin m'hawn xejn u forsi dan il-fatt jagħmel il-post kemxejn iktar speċjali minn postijiet oħra. L-imġiebaħ Huwa post ideali għal dawk kollha li kapaċi jqumu kmieni, għax hawnhekk huwa l-ġmiel tiegħu fi tlugħ ix-xemx. Għalhekk jekk l-iżveljarin idoqq kmieni, aħsiblu u ejja hawnhekk ara x-xemx tielgħa. U għal dawk li jħobbu jammiraw l-istilel, il-bajja tal-imġiebaħ ta' kull filgħaxija, meta l-viżibilità tkun tajba, toffri spettaklu uniku. Hilton Malta fetħet il-bibien tagħha fi Frar tas-sena 2000 f'punt strateġiku ta' Portomaso u hija destinazzjoni tan-negozju, u ta' divertiment. L-operaturi ta' Ħeltin Malta dejjem kellhom mira b'saħħitha fuq il-kwistjonijiet ambjentali fir-rigward tal-użu tal-enerġija, ir-riċiklaġġ u t-tnaqqis tal-iskart. Dejjem fittxew li joħolqu impatt ambjentali u soċjali pożittiv, kemm fl-operat kif ukoll fil-komunità Maltija. Fil-preżent, Ħiltim għandha mira li l-produzzjoni tal-iskart u l-konsum tal-ilma jitnaqqas b' 50 fil-mija u l-emissjonijiet jitnaqqsu b'75 fil-mija, dan kollu sas-sena 2030. B'mod kontinwu, Hilton Malta dejjem ħadmet bis-sħiħ biex mhux biss tilħaq, iżda taqbeż ukoll dawn il-miri koperattivi. Fil-fatt, tlestew ħafna proġetti kemm fil-qasam tat-tnaqqis tal-enerġija kif ukoll fil-qasam tal-iskart. B'referenza partikolari għall-immaniġġar tal-iskart, pass kbir 'il quddiem kien l-eliminazzjoni tal-plastik li jintuża darba biss.
Kien hemm żewġ inizjattivi prinċipali li aħna bħala lukanda għamilna biex innaqqsu kemm jista' jkun l-użu tal-fliexken tal-plastik fil-ħotel u dan it-tnejn li huma kienu fil-kmamar tal-mistednin. L-ewwel inizjattiva kienet li aħna eliminajna l-użu tal-fliexken tal-ilma li aħna nagħtu b'mod kumplimentari lill-mistednin tagħna. Dan għamilnieh billi għamilna sistema separata ta' tal-ilma f'kull kamra, li tieħu l-ilma tal-RO li nipproduċuh aħna stess u dan ngħadduh minn filtru apposta u b'hekk il-mistednin ikollhom ilma bnin kemm iridu huma. Din l-inizjattiva mhux talli biss eliminat 500 kilo ta' plastic waste f'kull sena, imma wkoll kien hemm l-effett ieħor li aħna ma kellniex għalfejn noqogħdu nġorru 400 kilo ta' ilma kuljum minn ġol-kuruturi tagħna u li meta tqis dawk kemm jieħdu wkoll, kemm jinkwinaw l-ambjent biex iġġibhom mingħand is-suppliers eċċetera, dan kien kollu benefiċċju għall-ambjent u finalment ukoll għalina bħala ħotel. It-tieni inizjattiva li aħna ħadna fil-kmamar tal-mistednin kienet li aħna introduċejna dispensers kbar tas-sapun biex inneħħu, biex neliminaw l-użu tal-fliexken iż-żgħar. Dan ovvjament lilna Għenna biex inneħħu dawk il-ħafna, dak il-ħafna skart ta' plastik li konna qed niġġeneraw u wkoll il-ħela tas-sapun. Fil-qasam tas-separazzjoni tal-iskart fl-aħħar xhur ġew implimentati numru ta' miżuri sabiex issir is-separazzjoni tal-iskart adegwata u miżuri li jippromwovu r-riċiklaġġ tal-materjal separat. Ħadna ħafna miżuri u azzjonijiet biex aħna nkunu nistgħu nkunu nistgħu nisseparaw l-iskart tagħna. Fosthom Biex insemmi xi ftit, f'kull uffiċċju aħna għamilna laqgħa mal-membri ta' dak l-uffiċċju kollha u iddeċidejna b'mod individwali kull uffiċċju x'bżonnijiet kellu tal-għanet tal-iskart. Għamilna post ċentralizzat f'kull uffiċċju u mbagħad eżiġejna wkoll li dak l-iskart darba fil-ġimgħa jitniżżel mill-membri ta' dak l-uffiċċju stess. Dan għamilnieh biex Nżidu l-għarfien tal-individwi fl-uffiċċju ta' kemm fil-fatt qegħdin jiġġeneraw skart, inġagħluhom fl-istess ħin jaħsbu kif jistgħu jnaqqsu dan l-ammont ta' skart li huma kienu qed jipproduċu. Fil-kmamar tal-mistednin, għamilniha ħafna iżjed faċli għall-mistiednin tagħna biex jisseparaw billi f'kull kontenitur għamilna separazzjoni żgħira, kontejner żgħir fejn wieħed jista' jpoġġi l-affarijiet tal-metall u l-affarijiet tal-plastik separati mill-iskart l-ieħor li diġà għandu. Il-kċejjen u l-postijiet l-oħra tax-xorb u tal-ikel ukoll huma mgħammra b'lanett apposta għall-iskart separat. F'kull location aħna jkollna landa ddedikata għal kull tip ta' skart u ovvjament hekk meta tagħmilha faċli għall-ħaddiema biex jisseparaw ir-riżultat ikun dejjem tajjeb. U fl-aħħar nett, Il-post fejn jitniżżel dan l-iskart kollu għadu kemm ġie rinnovat totalment biex nagħmluha ħafna iżjed faċli għall-membri tal-istaff tagħna biex meta jinżlu jkunu jistgħu jiddisponu mill-boroż tal-iskart irċiklat kif għandu jkun. Dawn il-miżuri ambjentali wasslu sabiex Hilton Malta tkun rikonoxxuta bis-sħiħ f'Lulju li għadda waqt il-Malta Waste Management Recycling and Green, ESG, Sustainability Conference and Awards. Hilton Malta ġiet irrikonoxxuta għal dawn l-azzjonijiet li għamilna favur l-ambjent u ksibna tliet titli prestiġjużi. L-ewwel kien għall-Waste Management Award li ingħatat għas-sistemi li nużaw aħna fl-operat tagħna biex nisseparaw l-iskart. It-tieni wieħed kien l-Eco Excellence Award li ngħatat lilna għall-isforzi tagħna biex innaqqsu l-ammont ta' skart li aħna niġġeneraw. U t-tielet award kienet għall-Best Waste Management Initiative by a Private Organization u din irbaħnieha għall-inizjattivi tagħna biex innaqqsu l-ammont ta' ilma tal-fliexken tal-plastik fil-kmamar u s-sapun fil-fliexken iż-żgħar. L-impenn ambjentali għal Hilton Malta ma jiqafx hawnhekk. Ser jitkomplu jiġu implimentati aktar inizjattivi fil-futur qarib sabiex tiġi pprovduta esperjenza mill-aqwa lill-klijenti, filwaqt li jiġi ssalvagwardjat l-ambjent ta' madwarna u tintlaħaq il-mira li sas-sena 2030 il-produzzjoni tal-iskart u l-konsum tal-ilma jitnaqqas b'50 fil-mija u l-emissjonijiet jitnaqqsu b'75 fil-mija.
Prime Time Preview.